Abanto bagendererete korimia omorero, chigari chie county chiarire omorero amache amache chiakorire amache. Inki keria kegendererete simba lakini? Bono keria inki kegendererete aria lakini abanto bachakire korwa chigari chiarire amache pi.

Gose negasi yarenge ensemo ya bwata, korwa abwo omorero oyio obwata ochaka gwoka, ng'a moke lakini otoka ng'a osamba osambaire ase engencho y'esitima, yaani y'egasi. Ekero omorero oyo bwoka obe omonge, nabo naminyoka mpaka aria asee rogoro aria emarket rogoro natebia abasigari bare ororo, baake esimi egere egari eye ya fire brigade eiche, Egere eteme gosuiyia omorero iga tonyare kobwata chinyomba echi chi'omogaka chigenderere gwoka omorero omonge. Lakini bono eharakati eri kitambo chigari echi chi'egari y'omorero echiche, omorero oyo nabo oteme koenda ase obwango ase engencho chinyomba echi chire echi'amabati, omorero oyio oenderera gotirimboka alafu chigasi chiarenge ime ang'e isato nabo chiaba chigotoroka egere chiagera omorero osamba ikoba omoonge mpaka buna chinyomba echi chiayire, egari y'omorero nario yaicha. Eparanja arenge nere engiya y'ogotamboka gochia aria egere omorero ochie ochie korimigwa obwango, lakini nabo batema batagora ase arenge aria, abaamura barenge obabwaterana, mpaka bareta egari eria amache a chichororo, chinyomba chiatemire gosiarerwa amache ase egeka egetambe, buna omorero oyo iga bwokire iga, chinyomba chiatemire koichire chitari nka chinyinga, abanto banyorire asara na ebinto biabo bike bike. Naende chinyomba echio chi'amabati kenga chirobia chigo chiaera. Bono naro ayio arenge iga iga naende omorero oyio nogendererete bado konya korimigwa. Bono iga iga goikera iga ase eng'encho omorero oro opunguire pi, nonya ororo oerire, morero oria toiyo bono nerioki rire aria na moke moke orari nkore ng'a amache mbatauri korwa roche. Bono igo togosoa roche iga iga, toanse kobucha aye make make tosiarere oria onde ore omoke omoke egere omorero orimigwe.
Oerire nomokoore. Omorero oerire nomokoore ma. Ase amarieta ane ngorokurirania omare. Bono intwe nabo twakumirie ase omorero ochire gosamba ebinto igaa taracha mbiri, egari ye county nere yanyorwa gocha. Bono na bono iga amache aerire. Ng'aki orochete gokora na omorero ogasaine gokora ekwerende ko chinyomba chia mbararimi, chinyomba ekwerende egasaine kochia. Omogabaa naito Simba, togosaba ase ogwancha kwao otokonye, abanye aa abanto baito ebinto biabo biayire, gaki obakonye ase eng'enche nabarabwo mbabwate esi bakora ki, banyore haki yabo ase bagoo ase bagotamera. Ase amarieta nkoruku Samsoni Ondieki eki nemeka niki iga daraja mbiri. Egento twaroria aya daraja negento kiogokumia gekogera aiga daraja aiga eturange ne etown ase chigari chiomorero chigotoka. egento twarorire aa chinyomba chia ayira abanto aba mechanic bane nabo babwate chisitoo iga, abanto bande bechire nabo babegete ebinto aa. Egari ya omorero yachire goana agwo ekero ebinto ebi biayire, simba aiga na etown gati naende daraja mbili, omorero oyio obwatire aa na amache noyo are anga nonya na egenereta eyarenge ase egari ya omorero eteneine aa bosa. Anga yabekwa nonya na egenereta yarenge roche aye kong'usa na epipe ende egosiara gochia aria, simba otagokwo organise onye kogosinyoka aa daraja mbili. Ng'aki orateeme gochibosio oo ase abanto bagakare na ogochisuneka na ogochimaa teiyo abe, onye tatacha mbiri yaye asing'ire korima? Inche nabo ngoteba ng'aki isimba, teema sana ogana isia abanto ebinto biabo banyorire hasara iga abanto isiko bakorara. Ase naende nachia gocha kwana agwo namaache are igaa, namaache aria, ebinto ebi bigendererete koyia, namagoso sana. Ase amarieta ngoroka Lona Kemuto. Aa nobwana, aa nase togorete lakini rende bono yanyarikanire oinchera omorero otuboka, timanyeti buna ng'aki ochicha. Ee twachire korangerekwa nyomba ng'a omorero ochire korwa for no- from no where lakini bono egento nkeiyo twakonya nonya na egeke. Ee nabo twasamire igo ntokonyeti kende gionsi. Ee banyare gotokonya aye kore ntokonyeti kende gionsi nabo twatigara iga, nabo tore isiko buna tore iga, ntobwati oroche buna yatochire mosiabokano iga. Bono nabo tore isiko nabo tome toramenye isiko bono ntomaeti ng'a ng'aki torakore gaki tiga abanto baminto batokonye bono, eh. Batokonye tiga batokonye, onye kwera twaumire gaki tari gwancha gwaito, abana isiko tokorara bono. Chinyomba, chinyomba nabo chiayang'erigwe yang'emiaa.

na mimi niko hivi, niko hivi, hakuna kitu hata kimoja.
ere kimogere inche ne tenanti as- ase abaria ba- twanyora omokasa oyo bw'omorero we expected iga aria amache ache mapema yanyorwa ake so the county government of kisii they are not serious on what they are doing twanyora hasara nene sana bono buna nde iga chianga nkonyete chia mobere chioka mbegete kera egento kiayire county government.

Naragie mbwate gaki, inche neyagere mobere yoka nakonya yoka, buna mbegete igo. Na naende amache bareta bwango, bono abagocha negari, mara aka babeke chipaip, ebinto biaye bakabikeransera ense. Bono egento tobwati kende, inche buna nere chianga chia mobere yoka nakonya. County government bateme egari yatware amache naende baikae in time. Omorero oyio otwanyora over suddenly omorero kogosoka, egento giato giagera omorero osoka ntomanyeti nkereki. Abande baito twaang'ete bare negesibake gete ng'a tiyatorosia kende torie, twanyora omorero twaminyoka korwa nyomba ase engencho ogocha ogocha ne chinguru chiange chia igoro ngwanyara gokonya kende. Bono county government, omorero ochakere korwa bosie ase ebio ebiosikimire biosi ase tokorenda tokorenda tokorenda endagera bosia, ng'ororo oyio bono.

bakoringa chipaip nkoenda bare nomorero oendererete, aye namagoso amanene buna abasoroire simba nagosoroire aro namagoso amanene, mbobe kei.